Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, Ongewëssheet a punkto Schoulrentrée soll haut thematiséiert ginn. D'Elteren hunn Angscht, d'Kanner engem onbekannte Risiko auszesetzen, Angscht iwwer d'Reaktioun vun de Kanner, wa se hir Frënn erëmgesinn, Angscht, de Virus ze verbreeden. Ängschten, déi méi oder manner gerechtfäerdegt sinn. D'Ouverture vun de Schoulen a Betreiungsstrukture kann e grousse Risiko sinn, wa keng kloer Richtlinne virleien. En éischte Schrëtt an d'Normalitéit ass awer noutwenneg. Mer mussen déi emotional Belaaschtung vun de Kanner ewechhuelen an d'Ënnerscheeder, déi sech an deene leschte Woche gebilt hunn, net méi grouss gi loossen. All Kand soll déiselwecht Méiglechkeeten hunn, well den Homeschooling huet seng Limitten. Net all Famill ass perfekt equipéiert, net all Famill huet d'technesch Kompetenzen, fir d'Kanner z'ënnerstëtzen. Och beim Léierpersonal ass et esou, datt net jiddwereen d'Equipement oder den techneschen Know-how huet, fir 100 Prozent vum Homeschooling kënnen ze profitéieren. Fir dëst awer z'erméiglechen, muss d'Sécherheet vun all Eenzelnem priméieren. Mir wëssen, eng honnertprozenteg Sécherheet gëtt et net. Et kann ee keng Vollkaskomentalitéit assuréieren, wann et ëm e Virus wéi de Covid 19 geet. Wat mer awer kënne maachen, ass de Risiko ze miniméieren. Well datt e Risiko gëtt, deen ass och do, wa mer akafe, spadséieren oder schaffe ginn. Et muss een dofir suergen, datt Mesuren en place sinn, déi de Risiko vun enger potenzieller Infektioun minimiséieren. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, et gëtt Zäit, erëm de Wee Richtung Normalitéit ze fannen. Dozou gehéiert d'Reouverture vun de Schoulen, ganz kloer. Déi néideg Precautioune mussen awer getraff ginn, fir en anstännegen Oflaf de 25. Mee wéi och déi Wochen dono fir Schüler, Enseignanten an Educateuren ze garantéieren. D'Schoul ass wichteg fir d'Entwécklung, Weiderbildung vun de Kanner an et ass e Milieu, wou e soziaalt Ëmfeld opgebaut ka ginn. Et ass awer esou, datt d'Kanner aus dem Cycle I net versti wat et mam Covid 19 op sech huet. Si kruten et vläicht erkläert, mee de Risiko ass deene Klenge warscheinlech am mannste bewosst. Et stellt sech also hei d'Fro, ob et net méi sënnvoll gewiescht wier, op d'mannst de Cycle I op fräiwëlleger Basis erëm zeréck an d'Schoul ze schécken. En aneren ëmstriddene Punkt sinn déi Kanner, déi mat enger vulnerabeler Persoun zesummen doheem wunnen. Ob dat an de Generatiounewunnengen ass, déi d'DP am Wahlprogramm stoen hat, ob dat awer och Kanner sinn, déi vläit an enger Famill mat engem vulnerabele Geschwëster wunnen. All dës stinn am Moment virun der Onkloerheet, ob si, andeem se der Schoulpflicht, wat eng Pflicht ass, nokommen, net vläit hir Famill, hir Nächsten selwer a Gefor bréngen. Déi Belaaschtung engem Kand opzerleeën, Déi Entscheedung, Elteren opzehaleeën, fir entweder sech un d'Gesetz ze halen an domadder potenziell d'Famill a Gefor ze bréngen oder eben géint d'Gesetz ze verstoussen am Interêt vun der Gesondheet vun hiren Nächsten, dat ass, meng ech, net den Interêt, deen d'Regierung hei wëllt promouvéieren. Et ass also wichteg, datt mer kloer sanitär Richtlinnen hunn. A wann de Minister de Moien an der Kommissioun gesot huet, datt grad fir de Cycle I elo mol nach d'sanitär Virschrëfte sollen ausgeschafft ginn, well kloer ass, datt se sech net un alles hale kënnen, da muss ee sech d'Fro stellen, wéini d'Elteren an d'Kanner dat matgedeelt kréien. Dofir en Appell un d'Regierung, de Familljen Informatiounen iwwert d'Hygiènesmesuren, Sécherheetsmesuren, Richtlinnen am Transport, d'Gestes barrièren a Prozeduren, déi ugewannt ginn, am Fall vun enger Infektioun dräi Deeg virum physesche Schoulufank matzedeelen. Här President, ech hunn Iech dofir och eng Motioun op digitalem Wee deposéiert, déi genau dat vun der Regierung fuerdert. En neie Message muss vermëttelt ginn. Adaptéieren, Léieren, d'Liewe mam Virus ze handelen, sech upassen a soumat de Virus z'iwwerstoen. Et geet drëm, zesummen d'Gestes barrières an eisen Alldag anzebauen. Här President, no der Päischtvakanz ass virun der Päischtvakanz. D'Situatioun wäert sech net vun haut op muer änneren. Mir musse léieren, mam Virus ze liewen. Et ass wichteg, de Kanner virun der Vakanz d'Méiglechkeet ze ginn, Dat, wat se an deene leschte Wochen erlieft hunn, zesumme mat hire Frënn ze verschaffen an hinnen de Prozess vun deenen nächste Wochen nozebréngen, et ass e gudden Exercice, fir no der Vakanz en Deel vum Stoff, deen déi lescht Wochen ze kuerz koum, opzeschaffen. Et bréngt näischt, Kanner bis September anzespären. Et weess een nämlech elo schonns, datt de Virus am September warscheinlech nach ëmmer wäert do sinn. Mir mussen eis elo der Erausfuerderung stellen, fir muer zeréck an eisen normalen Alldag ze fannen. De Message sollt sinn, Ech passe mech un a léiere mam Virus ze liewen. Ech soen Iech Merci. Ganz gutt.
Merci villmools, Här Clement. Elo huet d'Regierung d'Wuert. Den Educatiounsminister Claude Meisch. Här Meisch.